Gandaan wal fixuu, gandaan wal nyaatuu, gosaan wal tuffatuu. Gosa kam inni gosti warqi irraa uumamee ka biraa dhoqqee irraa uumame? Kamtu dhoqqee irraa uumame kamtu warqi irraa uumame? Hundeen keenya awwalli biyyee boodarra bishaan ajaawaa kufaa sani. Aakirallee raqa taanee duniyarraa galla. Reeffa. Kana wajjiin najisa garabbaan dedeeme. Eenyutu eenyuun caala? Na beektaa jennaan namtichi namticha dhufe sahaabti taabi'atti dhufe ee si beeka jedheen. Akkami si beeka beektaa jedheen awwaluka nuxfatun madira. Awwalli kee bishaan ajaawaa darbame sani jedheen.

Rabbitu filee keessaan si uume. Namni waan ofiin hojjetin hin boonu gowwaadha bara. Waan ofiin hojjetin hin namni boonu. Namni gandaan boonu gowwaadha. Maaliif jennaan inni hin hojjenne walitti ittiin boonuuf hin jiru. Gosallee dhala filatee keessaan dhalanne biyyallee filatee keessaan dhalanne namni. Nama dheedhiidha namni dhimma gosummaaf gandummaa olii gadi oofu. Nama itti cufamte nama biyya keessa hin deemin, ka qabatama ummata hundaa takka takkaan hin beekin, ka muxannoon isaa gabaabaa, ka ilaalchi isaa du'aati namni dhukkuba gosummaatiin kanaan qabamu. Namni waan ofii hin hojjanne, waan ofii hin dalayne, waan ofii kalaqee hin fidinee hin finneen boonu gowwaadha. Wanni ati ittiin boonuu qabdu maali beektaa? Hojii keeti. Hojii bareedduu, seenaa gaarii, ashaaraa bareedduu addunyaa irratti gattee deemtu santu isaan dhaadadhu. Gosa keetiin hin dhaadatin, bifa keetiin hin dhaadatin, ati filattee of irratti hin kalayne bifa kana. Boca fuula keetii ati hin filanne mana ma- mana mana suuqa deemtee akka ashaangulliitii ofitti galchitee hin godhanne harkaaf miila kana. Rabbi kalaqee sirra kaa'ee of irratti agarte. Wanni homaan jira wanni biraa wanni haaruuf. Gaaf tokko teessisni teessisa hin beektaniimi? Nam teessisa hin beekne jira? Saahiba nama hundaati. Teessisa ittiin mammaakaan dadhabinaa fi tokkummaa dhabuu fi faca'uu bakka baktiitti argamuu madarra taa'uu waan gadheedhaan mammaakan teessisa. Nama amala teessisaa san qabu jira ilma namaa kanarra. Gaaf tokko tiisifni sangaa qotaa oolerra ooleedhaan gaafa gubbaa taa'e tiisifni sangaan qotar qonnarra oole tiisifni gaafa sangaa gubbaa oole galgala akka waan nama hojiin duyda kuteetti harganaa gale tiisifni tokko qilleensa gubbaa walitti dhufanii maa hargantarra jedhee qonnarra oolee duydi na cite jedhee inni qonnarra na oollee Sangaa qonnarra oolerra oole malee inni qonnarra hin oolle. Waan ofiin dalagin, waan ofiin ifaajin isatti dhufanii abbaa ta'uun amala tiisisaati. Tiisifni aadaan isaa iddoo madaa malee hin taa'u. Qaama kee fayyaa qabu kana guuturraa. Bakka madaa atuu ofirratti quba hin qabne isaa si xuuxu argitee ofirraa dhooyta. Ilma namaa kanarraa nama hojii gaarii ati feetee ati dalayde ijji irraa ijji isaa ballaa tahee xiqqoma mucucaatte taanaan xiqqoma ati waa dogongorte taanaan isii tana qabatee gizee hunda oli gad oofu. Nama amala tiisisaa ka madaa malee hin xuuxne madaa malee hin nyaanne. Rasuulli Rabbii mu'minaa fi kinniisa walitti fakkeesse malee mu'minaa fi tiisisa walitti fakkeessine Rasuulli.

Kinniisa tokko yoo ati asii xuuxee inniin gaagura keessa jiru sun guutuun si gadhoha. Mu'minallee masalul mu'mini fakkiin nama mu'minaa nama rabbitti amanee ka masalil jasadil waahid. Akka jasada tokkooti yoo qaama kanarraa qaamni tokko dhukkubsate qaamni kun guutuun qaaxiraa bula jedhe rasuulli sallallahu alaihi wasallam mu'minni rakkoo walii irratti illee obsu. Dubbitu naan deeme gara guyyaa har'aa deebinaa duuba keessan san dubartoota taa'aa jira. Haasofni nu haasofnu guutuun dhiiraa fi dubran ilaallatu walumatti qabata. Garuu waan dubartii kophatti ilaallatu jira. Qur'aana keessa suuraa dhibba tokkoo fi meeqa jira? Kudha afuri. Suuraa kana guutuu yoo keessa deemtee fattashte Suuratu rijaal hin jiru. Suuraan dhiiraa. Suuraa kamtu jira? Suuratu nisaa'i suuraa dubartiitu jira Qur'aana keessa. Haadaa taajun alaa ru'uusi hinna. Ulfina Rabbi dubartii matarra kaa'e kun. Gaafa duniyaan hundi dubartii gad cabsitee gaafa chaayinaan Yoo xabbashtee birrii fixatte qaroomina Chaayinaa durii keessatti jaartii ofii fuudhee gabaa dhaabee akka ra'ee fi hoolaatti gurguratu mirga qaba kitaaba Chaayinaa durii keessa jira. Arabni gosti banii tamiim bishaan keessa gadi cuuphanii nu salphifti yoo guddatte jedhanii isii jirtuu bishaan keessa gadi cuuphanii haga ruuhiin keessaa bahutti bishaan keessa tursiisan. Ummanni Giriik dubartii tuffaturraa yoo xiqqo dogongora irratti argan haada itti maranii farda hidhanii lafarra harkisanii haga ruhiin keessaa baatutti harki irraa citee mataan irraa citee miilli irraa citee farda ari'an jismii isii haada itti harmaranii farda hidhanii ari'an. Dhakaa fi biyyarra oofanii akkasi duuti. Qaroomina Nasaaraa, qaroomina Yahuudaa yoo fudhatte, fakkeenya Yahuudaa fudhu. Kitaaba Yahuudaa keessatti dubartii yoo aadaan ji'aa itti dhufe jismiin isii guutuun najisa, wanni isiin dalayde najisa, wanni isiin dalaydu nyaatarraa, uffatarraa hundi isaa najisa. Kanaafuu baasaatiin laga darbaa jedha naga guyyaa torbaa. Amantii Yahudaatu kana barsiisa jira kitaaba keessa jira. Ammallee jira. Qaroomina warra Hindiyaa biratti dubartiin faaya itti uffisanii jinniidhaan gabbaran. Warra jinniin gabbaru jira bishaan garba guddaa tokko fuudhanii darban faaya itti uffisanii jinniidhaan kennan qurbaana. Itti darbanii jinnicha san bishaan laga ilmoo kadhatan yookiin rooba kadhatan yookiin jiruu nurraa jijjiiri jedhanii. Warri Masrii osoo Umar ibn al-Khaxxaab hin banin karaa Amr ibn Caasiitiin laga Abbaay ka Masriin Ijibtiin dhaqu kan waggaa keessatti baatii afur jinniin laga san ni hiisiti ni hiiti lagni hin socho'u bishaan hin goga bishaan Maal yoo godhan malee dubartii bareeda takka fuudhanii faaya itti uffisanii laga Abbaayitti darban. Warri Ma- Masri haga gadaa Umar ibn Khattaab jiniin akkasi gadi dhiifti. Kana ture tuffatamtee dhiitamtee qaroominni dhufaa dabraan maa marrat hadaara illaa waja'alat ilmar'ata qadaara. Hadaaraan takka dhufteen dabarre dubartii najisa gootu malee irra dhaabbattu malee mataa isiirra. mirga dhaaluu, mirga bitatuu, mirga gurguratuu, mirga jiraachuu, mirga falmachuu tokko hin kennineef qaroominni dabre. Qaroominaaf mirga jiraachuu dhooggan. Daldalachuu maali? Jiraachuu dhooggan mirga jiraachuu. Indiyaa keessatti amantiin sun ammallee baadiyaa Indiyaa keessatti hafee jira. Yoo jaarsi du'e hin guban. Indiyaa keessatti akka nama guban beektanii? Gaaza itti firfirsanii qoraan guddaa kanarra kaahanii kibirita itti qaban namni akka boombii kana dhoha. Yoo akkas godhan jannata gala jedhan. Asitti irraa finne jechuu ibidda. Yoo jaarsi du'e jaartiillee fuudhanii biraan ciibsanii isii jirtu akkasi gubuun isiidhaa jannata qaba jedhanii dubartiillee fuudhanii bira ciibsanii

Miila isaanii tokko gad ciibsanii, tokko immoo ol dhaabaniifii as irra dhaabbadhu bahi jedhanii as irra Rasuulli. Nabi Muhammadiin gubbaa dhaabattee gaala yaabbatte. Kabaja.